ýoýy grammatikasy ýoýy grammatikasy sebäpli sebäp bilen sebäpli bolýar bir zadyň sebäbini görkezýär köplenç resmi we ýazuw dilinde ulanýar ýagny ýoýy köplenç resmi we ýazuw dillerde ulanýar ulanyşy sebäp görkezmek serediň ýoýy goşmak sebäp ýagdaý jogap netijeniň jümlesi sebäpli manyda mysallar Ýoý, şaý, bisa, çü, şawla. Ýagyş, ýagyş sebäpli ýaryş ýatyryldy. Näme sebäpli? Ýagyş sebäpli. Ýagny sebäbini görkezýär. Şo ýagyş sebäp boldy diýe biziň ýaryş durdurylmana, ýatyrylmanyna diýe. Ýoý, ýoý, gonja, maň, ýoý, a,

sebäbini aýdyp durda, bärdede. Sebäp bildire, sebäp. Synagda çykýan möhüm düzgünler, serediň. Ýoýy diňe sebäp görkezdi, netijäni soňky jümlä berýär. Ýoýy, soýy hem ulanýar, formal. Köplenç jümle başynda gelýär. Gysgaça, ýoýy sebäpli, sebäp bilen, sebäpli bolýar. Ýaňy aýtdy, iş sebäpleýin, ýagyş sebäp bilen, sebäp bilen. Iş sebäpli gelmedi, Ýagyş sebäpli ýatyryldy, şolar ýalyda. Indi gurluş ýene dälki üçin ýoýy goşmak sebäp netije formal resmi ýazuw we habarlarda köplenç ýene-de mysal ýagyş sebäpli çäre ýatyryldy ýaňy aýtdym on şoňa meňzeşini ona kesel sebäpli işe gelmedi ýaňy başga görnüşinde aýtypdym ýol şertleri sebäpli uçuş gijikdi munam başga görnüşinde aýtypdym Ýoý, şu şuňa çenli gaty gysgaça ýoý, sebäbi diňe sebäbini görkezýär. Diňe sebäp görkezýär, şoň üçin ýoý gysgaça. Indi biru, biru grammatikasy, biru. Mysal üçin, meselem, mysal almak. Mysal üçin, meselem, mysal almak. Biru, mysal üçin, biru mysal aýdyp bereýin for example diýende biru diýip gidiňizde, gysgaça for example biru ikisi bir zat, ýöne goňuşdan bagyň liru. Indi bir zady düşündirmek ýa-da düşündiriş bermek üçin kä wagt Liru bilen meňzeş ulanýar. Biru Liruň goňşusy, ikisi goňşy, jora. Görşüňiz ýaly. Sag el, çep el diýen ýaly-da. Mysal görkezmek, jümle goşmak, biru goşmak, mysal.

Hytaýda köp şäher şäher bar, meselem Pekin, Şanhaý we Guanzhou. Göreňizde, meselem bir zat düşündirip meselem diýjek bolsaňyz, şo bir ulanýaňyz. Hytaý e, fil bilen käbir ýagdaýlar e, verb goşmak, e, biru goşmak na görnüşde ulanýar. Ýöne köpmen sypatlar we predikatlar bilen birge. E,

Görüňizde, mysal, Peru diýip bilen. Peru nikýe zo hondua şiçiň Peru paňçy bilen. Sen köp zat edip bilersiň, meselem, başgalara kömek etmek. Indi synagda çykýan köp düzgünler. Peru köp möhüm cümle içinde durýar. Mysal üçin, nokat bilen Käwagt Liru bilen çalyşdyrylýar. Käwagt Liru bilen, ýagny goňşusy jorasy Liru, Biru Liru. Mysal berjek zadyň öňünde goýmak, goýmak adat. Gysgaça Biru meselem mysal üçin. Gysgaça düşündireýinçe Biru mysal üçin ýa-da meselem diýjek bolsaňyz, birine bir zat düşündirip, izinden meselem ýa-da mysal diýmek diýjek bolsaňyz, biri ulanýarys. Unalyşy, mysal görkezmek, düşündiriş bermek, gündelik gepleşikde we ýazuw dili, ýazuwda giňden ulanýar. Mysallar, ine şu ýerde men biru diýip bilýän, mysal üçin, biru, liru, biru. Men miweleri gowy görýärin meselem alma banan mekdepde köp çäre bar meselem sport ýaryşy we konserw ol köp ukyplara eýe meselem nahar bişirmek we ýazmak ini hytaýçasam bardyr bu günki grammatikalarymyz şulardan wideomy göreniňiz üçin köp köp sag boluň düşünmeseňiz hökman maňa ýazyň sag boluň köp köp